Dan il-programm qed jittella' bil-għajnuna ta' Avon Cosmetics, Domestika u Nexos. Int Min Int huwa produzzjoni mtella' mill-istudenti tal-Higher National Diploma fil-Media fl-Istitut tal-Arti u d-Disinn fi ħdan l-MCAST.

Insellmilkom eżiż telespettaturi nilqagħkom għal programm ieħor mis-sensiela Int Min Int. It-tema tal-lum ser tkun il-kant, min jaf kemm hawn minnkom li tħobbu ssegwu diversi programmi televiżivi li għandhom x'jaqsmu mal-kant bħal ngħidu aħna X Factor, American Idol jew inkella saħansitra anke l-Eurovision. Però dawk li tħobbu tkantaw, forsi mhux b'mod professjonali, żgur li tkantawx imkien ieħor, bħal ngħidu aħna fuq il-post tax-xogħol jew waqt ħin l-eżerċizzju, saħansitra anke waqt li tkunu qegħdin tinħaslu, eh? Fatt interessanti huwa li meta tkunu qegħdin tkantaw, il-vuċi tagħna twassal sa 75 mil fis-siegħa. Interessanti ħafna, hux vera? Però illum la ħa nkanta jiena u lanqas ħa tkantaw intom it-telespettaturi, ser inħallu f'idejn il-protagonisti tal-ewwel sfida tagħna. Ħa mmorruh naraw flimkien x'sa jiġri?
Ħanaraw x'ġej. Ħanaraw x'inhu ġej.
Xiraq ma nafx naqra issa. Din ħad tkun sfida bejn tliet personalitajiet li ħad tkun pjuttost differenti. Ħajkolkom tkantaw frażijiet minn kanzunetti differenti, minn lirika provduta ma' persuni defferenti li ssibu ġewwa l-belt. Ej saħej! Dan kollu mingħajr ma tisimgħu l-kanzunetta dak il-ħin. Iżda tridu tippruvaw tagħmluha tingħaraf kemm jista' jkun. Din l-isfida ser iddum għaxar minuti u min jirnexxielu jagħmel l-iktar frażijiet jirbaħ. Il-kanzunetti ħa jkunu daw, Happy Hotel.
Jien ħa nispinhom minflok.
Ftit minnhom nafhom, ftit minnhom ma nafhomx. Urt insib in-nies jiġifieri. Oh no. Mim, Ħafna drabi nkun naf jiena pereżempju kelma waħda. U mbagħad na na na na nifita kliem jien. Ehm, imma ħelwin, hawn songs ħelwin. U hija sa naraw, fingers crossed. Oh no. Welcome to the Hotel California.

Min jaf kemm kantajtu mal-protagonisti tagħna u żveru, se jinsabu hawnhekk miegħi fl-istudio. Nilqa' miegħi lil Sara Camilleri, Mandy Grimo anke lil Leontin. Grazzi ħafna tal ġobkom tilqgħu l-istedina tagħna. Grazzi lilkom.
L-ewwel net l-esperjenza tagħkom tkantaw fil-Belt Valletta kif kienet?
Tajba kienet, jien għalija ngħid għalija. Kienet ix-xita, ftakar. Allura bdejt ninkwieta, peress li kellna l-ħin, bdejt ninkwieta li mhux se nlaħaq insib in-nies. Insomma, mhux ħażin, tajjeb mort. Għax meta jkollok dil- meta trid tmur fuq in-nies, in-nies jibdew jibżgħu. Kienet faċli però li ssib in-nies u jaċċettaw li anke quddiem kamera, għax nafu ħafna li l-Maltin jistħu quddiem il-kamera. Insomma, dik hi, meta tagħmel vox pop ukoll, dik l-iktar ħaġa diffiċli għax in-nies jibżgħu minnha l-kamera, ma tantx iħobbuha, imma insomma. Issa kulħadd lest biex iparla u jgħid li għandu li jgħid, imma mhux quddiem in-nies l-oħra. Le mhux qoddim il-kamera, le. Le, le, le. differenti minħabba li kantanta. Allura bla ma trid. waħda, le. Dik l-ikbar biżaw. Ara, aħna ma konniex nafu x'ħan għamlu sewwa, surpriz.
Tajjeb, all right, għat tajjeb, eh, songs għalija kif qed tajjeb. Għandi vantaġġ, suppost. Imma fil-verità songs li kien hemm għal kemm kien hemm li oġbuni u hekk. Imma anke dawk li għax beda jtinti kif tibda. Eħe, jen beda jġri. Biex najt il-verita, ma nafx jek jafu iġ, l-esma, dew semma għom, naftit qabel, ma xorta bdejt ninsa kif ċertu songs. Il-modern, ħafna U anka l-antiki, ux kien. Ija kolla konna, ma dak il-ħin tiblenk. Tiblenk jaftit.
Imma xorta vera, siba diffiċli kif qalet Mendi biex dak li jkun jaqaf, no, no, jistħi, jow xaħat jimma. Jena kolla bdew jħarġu. Jena se problema. Imma problema x'kien hemm il-kamera jew inkella x'forsi jridu jkantaw. Għax forsi dak Kif raw il-kamera l-iktar? Sorry? Kif kif raw il-kamera?
Kif raw il-kamera?
Toqgħod tikkonvinċihom fin.
Kienet diffiċli. U kellek il-ħin, hu? Tittaġġel. M'għandniex ċans. Rida mal-ħin.
Rida mal-ħin. Taħsbu li l-kanzunetti però kienu adattati, kienu jafuhom in-nies u wara kollox għandhom. Le mhux kollha, kien hemm song kienu. Jiena ppruvajt, pereżempju, kellna Happy ma ntix irxi anzjana. Eħe, anke jimdejt.
Kellha biex tagħmilha. Provajt. Imma mbagħad jirun out. Issa fil-verità ma jfisser xejn għax forsi din l-anzjana kienet tħobb issegwi u viċe versa, imma provajt. Ma nafx. Sara, inti għedt li kellek xi esperjenza ma' xi raġel. Tista' ma nagħraf vera di. L-esperjenza tal-kant ma' raġel li kien ġol belt bħal-dwed. Għalhekk kif titkellem.
U l-esperjenza tagħkom kif kienet? Kien hemm forsi xi ħadd li baqa' f'moħħkom għax vera kienet taddah dik is-sitwazzjoni jew inkella xi ħadd li forsi ma rid b'xejn? Li kompli ma'kom. Turisti niftakar kelli xi raġel u mara turisti. Eh, din interessanti, naħseb it-turisti iktar ikomplu ma'kom. Ejja, kien aktar isom willing, eh, somehow. Eh, Il-Maltin naħseb iktar għadhom jibżgħu mill-kamera. X'inhi raġuni?
Jiena personali naffexxina ruħi meta nara l-Italjani, pereżempju, f'Vox Pop, kulħadd joħod lok sehem. Ħa ngħidlek, jien anke fl-iskola però nara, ma nafx sejra aktar. It-tfal Maltin isibuha diffiċli biex jitkellmu għax naħseb sfortunatament ma tantx intuhom l-opportunità li jitkellmu matul il-ħin, matul il-ġurnata tal-iskull, mhux għax ma jparlawx. Kif għandhom kif għandhom jparlaw ta' vera. Eh, u jista' jkun ukoll, jista' jkun. Allura jsibu naħseb diffiċli biex jitkellem jew jagħmel xi ħaġa qudiem il-pubbliku mingħajr mistħija. Ġejja ġifieri minn ta' pjuttost. Iva, ifett tinbidel ta' sitwazzjoni, ġifieri bil-mod. Għalhekk id-drama importanti ħafna fl-iskejjel. Għax tgħinek ħafna biex iżid konfidenza.
Mandy, ma tantx kellimtna int, jgħidli daqsxejn dwar l-esperjenza tiegħek. Le, niftakar kien hemm l-iktar diska li niftakar, I'm a Barbie girl in a
Naħseb mhijiex tas-soltu li għalik tmur tkanta, eh, ġol Belt Valletta. Le, ma nħu pjaċir. Mela, mela.
Ma xi ħaġa bħal din ikollha jiena xi nħu pjaċir, pereżempju jiena waqt l-Eurovision nagħmel is-singalongs. u daw, ġviri nħu pjaċir. U t-tkellem ma' n-nis, u t-taqa ma' n-nis, jena l-iktar ħagġa li nħu pjaċir namel.
Isma kantaw li bicċa hija kollha flimkien. Eh. Mela għabdu Barbie Girl. Isma, kien Barbie Girl kollha flimkien. Eh, tinkanta miegħu għal iktar ħawatni. Aħjar kanta. Ma jimpurta xara, jew tin ħad id-deriġina tajjeb. Eh, id-deriġi.
Kien hemm sons minnhom tgħid nukiż xaqatna x'ħan għamlu. Kellha sibu kanzunetta bejnietkom tajjeb. Issa sew.

Ara, jiena minn hawnhekk ħa nibgħatkom għal mument qasir ta' reklami tajjeb, għandkom bil-kanta magħhom però, bqgħu magħna. Intom superstizzjużi? Ġieli għaddejtu minn taħt xi sellun? Il-kultura Maltija hija superstizzjuża ħafna bħal ngħidu aħna l-luzzu Malti għandu żewġ għajn fuq kull naħa sabiex ibiegħed mill-għajn ħażina lis-sajjieda u jkunu jistgħu jaqbdu ħafna aktar ħut. Però dan ukoll jiġri fit-teatru. Hemm ħafna superstizzjonijiet bħal per eżempju, ma tistax ittella' mera fuq il-palk għaliex inkella jista' jiġrilek xi ħaġa ħażina. Dan u aktar sa narawh issa fil-feature li jmiss fejn ser immorru fit-Teatru Manuel u ħa naraw ukoll is-superstizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mat-teatru, ibqgħu hemmhekk.
Wieħed mill-ewwel postijiet li jiġi f'moħħna meta nsemmu l-kultura u l-arti huwa t-Teatru Manwel, u bir-raġun. għaliex dan il-ġuell teatrali huwa msemmi mal-aktar ħmistax-il teatru spettakolari tad-dinja. Il-ġmiel ta' dan il-post mhuwiex l-unika aspett prominenti. L-udjenza kif ukoll l-atturi u l-mużiċisti minn dejjem kienu jinġibdu lejn dan it-teatru minħabba l-akustika tajba li għandu. U hekk kif l-akustika u elementi tekniċi oħra jattiraw l-artisti biex jaħdmu f'dan it-teatru, hemm fatturi oħra li joħolqu diskussjoni bejniethom. Uħud mill-atturi jemmnu f'superstizzjonijiet li huma marbutin mad-dinja tat-teatru. Per eżempju, wieħed mix-xogħlijiet teatrali tal-kittieb famuż William Shakespeare huwa meqjus bħala kelma li ma tingħadx ġo teatru. L-unika eċċezzjoni hija meta l-kelma Macbeth tkun fl-iskript stess. Ir-raġuni wara din is-superstizzjoni hija li d-dramm Macbeth għandu ħafna xeni fejn l-atturi jridu jidwellaw. Minħabba dan kien hemm bosta okkażjonijiet meta l-atturi weġġgħu biex wabel u ġieli anka mietu fuq il-palk. B'hekk, in-nies baqgħu jassoċċjaw dan id-dramm max-xorti ħażina. Superstizzjoni oħra hija marbuta mal-kulur vjola. Jingħad li jekk jintlibes dan il-kulur fit-teatru jista' jġib ix-xorti ħażina. Hemm min jgħid li din is-superstizzjoni tmur lura għaż-żmien meta l-Knisja kienet tipprojbix it-teatru fi żmien tar-Randan minħabba li kien meqjus sors ta' divertiment. Peress li l-qassisin jilbsu l-vjola fi żmien ir-Randan, Dawn iż-żewġ fatti tħalltu flimkien u l-vjola ma baqax jintlibes fit-teatru. Dawn l-istejjer jingħadu kontinwament fid-dinja tat-teatru u minn banda jafu joħolqu ċertu faxxinu u kurżità. Iżda dejjem huwa f'idejn kull individwu li jagħżel jekk jemminhomx jew le. Li nafu żgur huwa li l-valur tat-Teatru Manwel huwa kbir għall-kultura Maltija, kemm bil-preżenza majestuża tiegħu kif ukoll bil-kontenut teatrali li jittella' ġo fih. Imma jekk xorta għandkom xi dubju, ma tagħmlux ħażin jekk terfgħu l-ħwejjeġ vjola għal okkażjoni oħra.
Mela, tkellimna dwar il-kant u anke dwar is-superstizzjonijiet. Imsomma, forsi daw kollha li jkantaw, jirreċtaw anke jippreżentaw iridu jqogħdu ftit attenti minħabba l-bloopers. Waħda mill-iktar bloopers famużi madwar id-dinja kollha hija dik tal-kantant Walter Midgley fejn huwa u jkanta bela' l-mustaċċi tiegħu stess li ovvjament kienu foloz. Ikolli ngħid tella' xi mera miegħu dan fuq il-palk. Imma msomma, ħa mmorru għal ftit riklami bqgħu magħna. Aktar kmieni rajna lil Leontin, Sara u anke lil Mendi allegraw il-ħafna nies li kien hemm ġewwa l-Belt Valletta permezz tal-kant. Però il-kant jista' jkollu wkoll għan nobbli ħafna, bħalma għamlu wara kollox il-grupp Voices. Ħa mmorru ħa naraw dan il-feature flimkien.

Jiena kantanta u għalliema.
Jiena Antonello Gauci, iċ-Chairman tal-Voices Foundation. Jiena Adrian Mamo, wieħed mill-fundaturi ta' Voices u nieħu ħsieb il-produzzjoni, dak il-lat jiġifieri li għandu jikkonċerna l-palk u l-affarijiet tekniċi ta' Voices. Il-Voices Foundation hija fundazzjoni li tgħaqqad 'il fuq minn 300 voluntier illi flimkien iwasslu kunċert ta' diski popolari bil-għan illi jinġabru flus għall-karità. Iva, kollox volontarjament, imma qas ngħid li b'sakrifiċċju għax kulħadd jieħu gost jintaqa' ma' xulxin.
Voices ġie kreat fl-1991 b'57 korist. Illum dak in-numru kiber għal 'il fuq minn 200 korist fuq l-istejġ. Voices beda bħala idea sempliċi ħafna, kien kunċert wieħed li sar fuq żewġ tiljieli fil-Kulleġġ San Luigi. L-għan dakinhar kien ovvjament li jittella' dan il-kunċert biex min jiġi għal dak il-kunċert seta' jgawdi minn serata sempliċi. Minn dakinhar Voices kiber, però L-elementi ta' dak l-ewwel kunċert baqgħu l-istess.
Sirt naf fuq il-kor meta kelli xi 14-il sena, kont mort narhom. U għad żgur li rrid nieħu sehem xi darba u meta kelli xi 16-il sena mbagħad ħadd sehem. Kelli partit ta' solista tliet eh, darbiet li ħadd sehem. L-ewwel darba kantajt duet, dejjem duet kelli, kantajt duet eh, ta' When You Believe u mbagħad

meta kantajt I Dream the Dream ma' Annalise Sammut u għax bażikament jiena musicals joġbuni ħafna u Le Miserab naħseb il-musical favorit tiegħi u I Dream the Dream minn musical Le Miserab u kważi f'kull konċert kellna standing ovation u n-nies vera kienu ek, nasib kulħadd kien taċ tek.
Is-sabiħ ta' Voices huwa l-fatt illi għandna tlett mitt ruħ illi qed jagħtu l-ħin tagħhom b'mod volontarjat. Flimkien inwasslu, naslu għal dal-kunċert li huwa tant popolari mal-pubbliku Malti. Il-kunċerti tagħna jattiraw pubbliku ta' erbatax-il elf ruħ. Nitkellmu għaxart ijiem b'elf u erba' mitt persuna f'kull kunċert u l-flejjes li jinġabru ħa jitqassmu lil organizzazzjonijiet li qed jagħmlu tajjeb lill-poplu Malti. Il-kunċerti kibru minn kunċerti li appellaw biss għall-ewwel għall-familjari ta' min jieħu sehem għal udjenza iktar nazzjonali. Aħna nħossu responsabilità kbira lejn dawk in-nies kollha li qed jipparteċipaw f'Voices kif ukoll dawk in-nies li qed jiġu jarawna. Verament li naħsbu tant biex intellgħu dal-kunċert, però r-realtà hi li l-messaġġ li qed nippruvaw ngħaddu huwa huwa dak illi kull persuna, kull individwu jista' jagħmel xi ħaġa għal ħaddieħor, jista' jgħin b'xi mod jew ieħor lil ħaddieħor. Wieħed mill-aħħar proġetti li ffinanzjajna kien flat, Ġewwa d-dar Mamma Margherita mmexxija mis-Salesjani, din residenza individwu jista' jgħix dal-post imma jkompli jfittex ix-xogħol jew jkompli jistudja u jkollu s-sapport li għandu li tant għandu bżonn. Dis-sena ħdimna ma' l-istudenti tal-MCAST li flimkien magħhom ħdimna fuq l-image ta' Voices, l-artwork, li mbagħad iwassalna wkoll għal biċċa importanti kbira fil-dija fil-produzzjoni. L-isbaħ mument għalija huwa hija dik il-ġurnata meta inqasmu l-flejjes lill-organizzazzjonijiet. Intuhom dak iċ-ċekk biex huma jistgħu jagħmlu tant ġid. Jiena naħseb illi l-Voices il-futur tiegħu huwa illi iżomm dawk l-elementi illi huma tajbin, illi huma l-elementi illi jiġbru n-nies, li huma kif semmejna jiġifieri l-volontarjat li huwa li ttella' kunċert ta' mużika popolari ta' livell għoli, u li żżomm is-sens ta' karità. Il-kunċerti ta' Voices ta' din is-sena għandhom it-tema Heart and Soul u ħa jittellgħu f'Dar il-Mediterran ġewwa l-Belt f'Ottubru li ġej. L-appell tiegħi huwa illi tissapportjaw dawn l-individwi kollha li jiffurmaw il-Voices. Ma ninsewx illi apparti l-kunċert li ħa tiġu taraw, il-flejjes kollha li ħa jinġabru minn dawn il-kunċerti ħa jitqassmu lil organizzazzjonijiet varji.
U bekk wasalna fit tmim ta' programm ieħor, grazzi ħafna lilkom it-telespettaturi tal joġobkom issegwuna, nixtieq nfakkarkom qabel ma nagħlaq sabiex titlu fil-paġna tagħna ta' Facebook billi tiktbu Media Cast MT. Jiena ma tfadalli xejn li fli narakom bħallum ġimgħa sa dan it-tant, ċaw ċaw tislijiet.